Mark four. Again, Jesus come begin teach people for the water side. Since people wey gather around am many, e enter boat dey teach the people as dem sit down for ground near the water. E come teach dem many things for parable say, Make una listen. One farmer go plant seed for im farm. As e dey plant, some seed fall for road and birds come chop dem. Others fall for where stones and sand dey. Dem quick grow come out because good soil no dey there. When sun come out, e burn the plant because dem no get deep root, dem con die. Others fall for where shuku-shuku dey and when dem grow come out, the shuku-shuku shook dem die. But others fall for better ground, dem grow well con bear other seeds. some bear reach thirty, some sixty, and some hundred. Jesus come say, Anybody wey get ear, make e hear wetin I dey talk. When Jesus dey alone, people wey dey with am and im twelve disciples come ask am about the parable. E come tell them, God don show una di kingdom secret, but doz wey dey outside God kingdom, na parable e be for dem, so dat dem go dey look, but dem no go see, dem go dey hear, but dem no go understand, and dem no go fit turn from dia sin come meet God make e forgive dem. Jesus kon ask dem, Una no understand dis parable? Den how una go take understand any oda parable? Na God word di farmer dey plant. Some pipol bi like di seed wey fall for road, anytime dem hear God word, Satan go kom tiff am from dem kwik-kwik. Some bi like di seeds wey fall for where stones and sand dey. As dem hear God word, dem go receive am with happiness, And because dem no get root and patience, when trouble or wahala come because of the word, dem go forget God word. Others be like the seeds wey fall for where shuku-shuku full. Dem hear the word, but trouble for life, big eye for money, and the way dem dey run follow other things go come block the word and e no go bear anything for their life. But di ones wey fall for beta ground na doz wey hear di word kon receive am and bear many fruits, some bear reach thirty, some sixty and some hundred. Jesus still ask dem, Pipol dey hide lamp for under basket? No be on top di place wey dem dey keep lamp dem suppose put am? E no get wetin pipo hide wey God no go show, and e no get wetin dey for secret now wey no go come out for open. If anybody get ear, make e hear wetin I dey tok. Jesus con tell dem, Make una dey careful for wetin una dey hear, becos na wetin you use take measure give oda pipo, na im God go take measure for you too, and e go add join am. Because anybody wey get, God go gi am more, but anybody wey no get, even di small one wey e get, God go take am from am. Jesus kon sey, God kingdom bi like pesin wey skata seed for ground. Di pesin go sleep and wake up day and night, di seed go grow come out even though di man no know how e take happen. As plant dey grow from ground, di body go first come out, den di head go bear fruit, and seed go come out from inside. Wen e ripe, di farmer go cut am, bikos di time to pluck wetin e plant don reach. Jesus kon ask dem, Wetin wi go take compare God Kingdom? Which parable wi go fit use take show as e be? E be like mustard seed wey be di seed wey small pass for di world wey pesin plant for ground. Afta dem don plant am, e go grow come big pass all di oda plants, and im branches go big, and birds go land come build dia nest for dia. Na wit many parables like dis one Jesus take preach God words to dem, so dat dem go fit undastand. E no get wetin e tell dem wey e no use parable, but when only him and the disciples dey, e dey explain everything give dem. When evening reach that day, Jesus come tell him disciples, Make we cross go the other side for the river. So after dem leave the people, dem enter the boat wey Jesus sidan and other boats still dey there with dem. Then strong breeze come dey blow and water dey enter the boat, so the boat come dey wan sink. But Jesus put him head for pillow dey sleep inside the boat. Then dem call am dey say, Teacher, you no even care say we wan die? So Jesus get up come command the breeze, then he tell the river, Make you quiet. The breeze stop and everywhere come quiet at once. Then Jesus tell them, Why una dey fear? Una still no get faith? Fear catch dem well well and dem con dey ask each other, Who dis man be sef? Even breeze and river dey obey am. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.